Gepleýär Azatlyk Radiosy, Essalawmaleýkim gadyrly diňleýjiler! Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Saryýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary, şol sanda Azathabar nokat kom web saýtynda iň köp okalanlar, Türkmenistandan çykmak näçä durýar, Türkmenistanda zibil dörýän dilegçilik edýän aýallary, çagalary has köp görse bolýar, atly makalalar boldy. Türkiýe Yslam döwletiniň türkmenistanly alty agzasyny ekstradisiýa edýär. Türkmenistanda çaga paltolarynyň bahasy ýurtdaky iň pes aýlyk bilen deňleşdi. Aşgabatda özbek wizasyny almak üçin her gün ýüzlerçe adam nobata durýar atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmenabatda tatuly aýal-gyzlar soragy çekilýär. Munuň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil dörýän, dilegçilik edýän aýallary, çagalary has köp görse bolýar. Türkiýäniň käbir türkmenistanly migrant maşgalalary demirgazyk Siriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladyş ulgamy kadaly işlemeýär. Lebaply näsaglar ýylynmak üçin peçlerini ýany bilen eltýär. Oba ýaşaýjylary nagt puluň gözleginde Baýramala Mara barýarlar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri kyrk dördünji hepde, Azat Adalga plagiat, Tbiliside geý temaly film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknyşdy, Türkmenistan hasyl toýuny toýlady, Protestçiler serbiýalylary prezidente soraglaryny ibermäge çagyrýarlar atly wideomyz hem bu hepde azathaber-nokatkom web-saýtymyzda iň köp görlen multimediýa faýllarynyň bäşligine girdi. Iň köp gürrüňi edilen söhbetdeş çeken makalalaryň bäşligine Türkiýe Yslam döwletiniň Türkmenistany alty agzasyny ekstradisiýa edýär. Aşgabatda özbek wizasyny almak üçin her gün ýüzlerçe adam nobata durýar. Daşoguz tüwi planyny artygy bilen doldy. Lebapda şaly oragyna prokuratura işgärleri gözegçilik edýär. Türkmenistandan çykmak näçä durýar? Türkmenistanda zibil dörýän dilegçilik edýän aýallary, çagalary has köp görse bolýar atly makalalarymyz girdi. Gadyrly diňleýjiler sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy, Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmagyna döredilýän bökdençlikleriň we olaryň halkara reýslerden köpçülikleýin düşürilmeginiň fonunda, Ilatyň ýurduň daşyna çykmagyna ýardam bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň Hronikasy neşiriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak iki we bäş müň amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da iki gezek Türkmenistandan goýbermedik bolsalar, meseläni araçynyň üsti bilen iki müň dollara çözüp bolýar. Eger-de adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha bäş müňe ýetýär diýip, neşir belleýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipre uçmagy üçin araçylara iki müň ýedi ýüz elli dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar beripdi. Kanuna doly gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň hronikasy belleýär we gara sanawlara düşen adamyň ýurduň daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawa düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda-da Türkmenistanda pul bilen hem ýurduň daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň Hronikasy neşri ýurduň daşyna çykmaga ýardam bermek boýunça hyzmatlaryň üpjün edilişine degişli käbir jikme-jik maglumatlary berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygy-ýygydan Stambula gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşaýjysy Maraldyr, diýip, neşir habar berýär we onuň adynyň üýtgedilendigini belleýär. Onuň ýakyn garyndaşy Migrasiýa gullugynyň ýurduň daşyna gidip-gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölüminde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurduň içine goýberilmedikler, şeýle-de ýurduň içine we daşyna goýberilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hut şu gullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawyndan aýyryp bolýar. Maral müşderi tapyp, öz garyndaşynyň kömegi bilen olara ýurduň daşyna çykmaga ýardam berýär. Ýaňy-ýakynda onuň kömegi bilen Stambula üç adam bardy, olar mundan öň iki gezek ýurtdan çykarylmandyr, diýip Türkmenistanyň Hronikasy belleýär. Türkmenistanyň ilaty soňky birnäçe ýylyň dowamynda ýurduň daşyna çykmakda dürli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Ýurduň migrasion häkimiýetleri raýatlaryň ýurduň daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boýun almaýarlar, döredilýän päsgelçilikleriň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Soňky ýyllarda ýurduň daşyna çykmak gadagançylygyna, ilkinji nobatda, ýaşy otuz bäşe çenli zenanlar, kyrk ýaşyna çenli erkekler, daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar özleriniň ýurduň daşyna çykarylmajagyny aeroportda, uçjak bolanda bilip galýarlar. Ýolagçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, Türkmen howa ýollarynyň Stambula günde iki gezek amala aşyrýan reýslerine günde ýigrimi-otuz adamdan goýberilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat-Stambul reýslerinden ýolagçylaryň ýarsyna golaýyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goýberilmedik ýolagçylaryň pajygaly wakalara sezewar bolmagyna degişli birnäçe waka bolupdy. Azatlyk Radiosyna mälim bolşuna görä, iki müň on sekizinji ýylyň tomsunda Daşoguzyň ýaşaýjysy üç gezek uçara goýberilmän uly maddy zyýana galyp, öz janyna kast edipdir. Şol ýylyň maý aýynda uçara goýberilmedik bir zenan ýüreginden tutup heläk bolupdyr. Türkmenistanyň ilatynyň ýurduň daşyna çykmagyna döredilýän päsgelçilikler ýurt ilatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öň görlüp-eşidilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä, soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistany bir million sekiz ýüz ýetmiş dokuz müň adam terk edipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosy, Türkiýe Yslam döwleti ekstremistik toparynyň dokuz ýüz elli dokuz sany daşary ýurtly agzasyny öz döwletlerine ekstradisiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň alty sany raýaty bar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Sähra Gulamnabiniň berjek maglumatyny diňläliň. Hürriýet neşiriniň on üçünji noýabrda çap eden habaryna görä, türk döwleti öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediljek Yslam döwleti toparynyň agzalarynyň sanawyny çap etdi. Bu sanawa görä, Merkezi Aziýa döwletlerinden Türkmenistanyň alty, Özbegistanyň segsen iki, Gyrgyzystanyň ýigrimi üç, Täjigistanyň ýigrimi bir we Gazagystanyň on raýaty öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediler. Şeýle-de sanawda beýlekiler bilen bir hatarda Russiýanyň togsan dokuz, Germaniýanyň on ýedi, Ukrainanyň dört, Azerbaýjanyň ýigrimi dokuz, Owganystanyň on bir, Pakistanyň alty we Eýranyň üç raýaty hem bar. Türkiýäniň daşary ýurtly raýatlary öz döwletlerini ibermek boýunça iş alyp barýan merkezinde saklanýan Yslam döwleti toparynyň agzalaryny öz ýurtlaryna ibermek işleriniň şu aýyň aýagyna çenli amala aşyryljakdygy hem habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä, bu adamlar Türkiýä bikanun ýollar bilen baran Yslam döwletiniň agzalaryny tussag etmek boýunça iki müň on dokuzynjy ýylyň dowamynda geçirilen bir müň iki ýüz bir sany operasiýanyň çäginde saklanyldy. Bu operasiýalarda iki müň ýedi ýüz segsen iki adam saklandy, olardan sekiz ýüz kyrk üç sanysy tussag edildi, şol döwürde Yslam döwletiniň bir ýüz togsan bir sany agzasy serhetden geçmäge synanyşan mahaly saklandy. Yslam döwletiniň togsan sekiz agzasy bolsa Siriýadan gaçyp, özlerini türk howpsuzlyk güýçlerine tabşyrdylar diýip, Hürriýet neşiriniň habarynda aýdylýar. Azatlyk Radiosynyň Türkiýäniň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp, Yslam döwletiniň agzasydygy aýdylýan türkmenistanlylaryň şahsyýetleri we olaryň haçan hem-de nirede saklanandygy barada maglumat almak boýunça eden yzygiderli synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Azatlyk Radiosy bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden hem kommentariý alyp bilmedi. Ýöne belläp geçsek, bu Türkmenistanyň raýatlarynyň Yslam döwleti toparynyň düzümine goşulandygy ýa-da söweşýändigi barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. Ýigrimi dördünji maýda Azatlyk Radiosyna telefon arkaly beren maglumatynda Owganystanyň demirgazyk sebitiniň ýaşaýjysy Kudratulla Farýap welaýatynyň çäginde Yslam döwleti toparynyň özüni türkmenistanly diýip tanyşdyran dört söweşijisine duşandygyny gürrüň beripdi. Ýigriminji martda ANF habar agentligi Yslam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salnan türkmenistanlynyň wideosyny ýaýratdy. Wideoda özüni Ýusup atlandyrýan adam Yslam döwleti toparynyň hataryna Stambuldan baryp goşulandygyny aýdýar, ol Stambula Türkmenistandan barypdyr. Bäşinji martda bolsa, Reuters habar agentligi Siriýanyň gündogar anklawynda ýüzlerçe jyhadçynyň, şol sanda türkmenistanly söweşijileriň hökümet güýçlerine tabyn bolandygyny habar beripdi. Söweşijiler dürli ýurtlardan bolup, olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip, Reuters neşiri aýdypdy. Iki müň on bäşinji ýylyň ýigrimi ikinji iýulynda Türkiýäniň Anadolu resmi habar agentligi türk harbylaryna salgylanyp, ýurtda şol ýylyň dowamynda Siriýa barýan ýigrimi dokuz sany türkmenistanlynyň tussag edilendigini habar berdi. Agzalýan adamlar Siriýa bikanun ýagdaýda geçmäge synanyşýan mahaly tussag edilipdir. Hökümetleri we halkara guramalary strategiki howpsuzlyk maglumatlar bilen üpjün edýän The Soufan Group toparynyň iki müň on ýedinji ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan hasabatynda Yslam döwleti toparynyň hatarynda söweşmek üçin Türkmenistandan dört ýüz sany adamyň Siriýa we Yraga gidendigi bellenilýär. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tassyklaýarlar, ne-de inkär edýärler. Ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň metbugatynda hem maglumat berilmeýär.

Gepleýär Azatlyk Radiosy, Hepdäniň jemini owgan gündeligimiz bilen dowam etdirýäris. Owganystanyň demirgazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bosgunlyga mejbur bolýanlaryň barha köp göze ilýändigi bellenilýär. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulmyrady içerki bosgunlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär. Demirgazyk Owganystanda içerki bosgunlaryň sany günsaýyn köpelýär. Obalardan uruş sebäpli halk göçüp çykmaga mejbur bolýarlar. Türkmen obalaryndanam müňlerçe maşgala öz üý-jaýlaryndan bijaý boldy. Şäherleriň daş-töwereginde gurlan lägerlere gelip ýerleşdiler. Mazary-Şerif şäheriniň on kilometrliginde ýerleşen bir lägerde iki ýüzden gowrak türkmen maşgalasy çadyrlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatyndan bosup gelen Allaberdi aga lägerde özleriniň kyn şertlerde ýaşaýandyklaryny aýdýar. Daşary ýurtlardan, hususanam Türkmenistandan ol kömek soraýar. Her ýerde türkmen kowum bolsa, eşitsin diýýär bizleriň açlygymyzy, horlugymyzy, suwsuzlygymyzy. Bizler mana gaçyp gelip bir çölde, bir biýabanda jaý alyp otyrys, bu ýerde bizlere gözleşjek adamyň ýok. Süňküni harlamasyn türkmen kowumlar, türk kowumlar bizlere etjek kömeklerini edip, bizleri Allany hoş etsin. Gunduz welaýatynda-da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçiler hatda Gunduz şäherine-de wehim salýar. Obalarymyzda uruş boldy. Uruşdan gaçyp biz bu ýere geldik. Ynsanperwer gurama tarapyndan bize çadyr berildi. Ýöne gyş möwsümde çagalarymyz çadyrda suwuklaýar diýip, Allaberdi aga aýtdy. Mejbur bolup uruşdan gaçyp geldik şu ýere. Ölen-ýiten bolandan soň durubilmedik. Mana gelibem bir çöli-biýabanda ýerleşip galdyk. Bir ne suw bar, ne bir odun bar, ne bir öý bar. Bir kümejagaz gazyşdyreýin diýseň, daş emmesi. Onam gazybilemiz ýok. Mana bir haýmany müessise berdi. Mana şunda otyrys. Bizler şu ýerde harykjak. Mana gyş oglanjyklarymyz köp zehir boljak. Mollaberdi ahunyň aýdyşyça, lägerde ýaşaýan bosgunlaryň çagalary mekdepde bilim almakdan mahrumdyr. Iki ýüz ile golaý türkmen şu lägerde ýaşaýar. Garagyşda bu lägerde biz kösenýäris. Obalarymyzda jeňçileriň hereket edýänligi üçin biz bosgun bolmaga mejbur galdyk. Şu kyn ýagdaý başymyza düşende bize dünýä kömek etse diýip, Mollaberdi ahun umyt bildirdi. Bizler şeýle takmynan bir iki ýüz pamil gelip taşladyk. Her haýsym her ýerden, uruşdan, jenjaldan. Mana suwumyz ýok, serpenamyzam ýok. Hemmesinden haýyş etýoda mana alymyz gara gyş çüçüpüşlemez mekdepden mahrum kilnikden mahrum hiç zat berde ýok. Ahmetguly Jöwzjan welaýatynyň Meňejik atly etrabyndan gelip bu lägerde ýerleşipdir. Uruşdan gaçyp geldik. Lägerde agyz suwunyň ýokdugyndan biz jepa çekýäris. Şul ugurda bize ýardam edilse diýip, Ahmetguly aýtdy. Welaýaty Jowuzjan ulusgaly Meňejikden ler şu urşuň elinden gaçyp gelen suwdan bir gaty gysylýos şuňa bir nirde türkmenler bolsa haýyş etýos haýsy dowlet bolsa bizlere kömek etse diýip. Agabeg daýzanyň adamsy ysmaz keseline uçurapdyr. Ol näsag adamsy we ýaş çagalary bilen lägerde ýaşýar. Uruş barlygy üçin Jeňňilaryk obasyndan gaçyp geldik. Bize Ýewropada ýaşaýan türkmenler goldaw berdi. Şolara minnetdarlyk bildirýäris diýip, Agabegi daýza aýdýar. Bizler Wetenimizden awara bolup geldik, uruşdan gaçyp, jeňňel arygy elinden söýdüp, iberen kömekleriňize-de köp Allaýalkasyn aýtýarys. Adamymyz bödüp, kesel, oglanymyz ýaş. Uruş watana häzirem, aýçy günem näçe neperimiz şu sapahanada ýatyr, komlarda, bam ýarylyp obamyz. Ýatda. Uruş bolsa bar-ow, we mişe bar uruş. Bileň obamyzda şene şu gije gündizem uruşly bolup, ow talybyň elinde şpille. Bosgunlara kömek edilýändigini Serpul welaýatynyň häkimi general Abdylkadyr Aşna belledi. Halkara ynsanperwer guramalaryňam bosgunlara ýardam edýändiklaryny häkim mälim etdi. Mohajirler şpillen köpräkleri Serpul gelen köp kömekleşdik. Pul kömegini etdik, goraka bap kömeklerini, un, ýag, şeker, bu zatlardan kömekleşdik. Gepleýär Azatlyk Radiosy, Gadyrly diňleýjiler, şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamynda Dünýä türkmenleri programmamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.